Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wĩgiĩ ihingo. Ihingo iria itũraga ihingĩrĩirie mũndũ nĩgetha ndũkanakinye destiny-inĩ yaku. Ihingo iria ciahingĩrĩirie aciari aku igĩcoka igĩkũhingĩrĩria na rĩu no iteng'eranĩtie nawe nĩgetha ihingĩrĩrie kinya ciana ciaku. Praise be to the Lord. Nĩ kũrĩ na mĩthingi twagĩrĩirwo kũmomora nĩ tondũ nĩ yahingĩrĩirie aciari aitũ ĩgĩũka na ithuĩ ĩgĩtũhingĩrĩria na no ĩteng'eranĩtie na ciana citũ ĩtũhingĩrĩrie. Bwana Yesu asifiwe. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũcokerera Ngai na kwetha Ngai twĩ genuine nĩgetha ithuĩ Ngai witũ atũiguĩre tha atũhingũrĩre na generation ĩrĩa tũrarera. Praise be to the Lord. Rĩngĩ nĩ ũkoraga mũndũ akiuga ũndũ mũna ndigũcoka kũwĩka nĩ tondũ no korwo ũndũ ũyũ nĩguo ũtũmaga hĩtanie na Ngai ndikanakinye irathimo-inĩ ciakwa, ũgatiga mweri ũmwe ĩrĩ, no mweri wa gatatũ ũgakorwo nĩ wacokerera ũndũ ũcio. Praise be to the Lord. Nĩ kũrĩ na ihingo cia ndĩra, nĩ kũrĩ na thingo twagĩrĩire kũmomora iria ciakirwo, gũtiramakania ciakĩtwo na mĩthingi ĩhana atĩa. But the God we are serving now, eh, Ngai twagũthaitha ũtũmomorere ihingo iria ciahingĩrĩria ciari aitũ, mĩrimũ ĩrĩa yarwaragwo gwitũ Ngai, marĩ- ma- maũndũ marĩa mahinyagĩrĩria ciari aitũ, Ngai witũ matigana tũhinyĩrĩrie. muroreri wakwa ndoka gukwira muthenya wa umuthi mundu ni athia thibitari wina murimu wa cukari ukorio kana kwanyu ni kwarwaragwo cukari mwiroreri wakwa ndoka gukwira atiriri ndugacoke kuga ni kwarwaragwo ni tondu acio marwaraga tiwe praise be to the lord no muhaka turegane na maundu macio mandira angĩkorwo nĩ tũkwenda ciana citũ itigacemanie na maũndũ maya rĩu ithuĩ ngai ahete ũgĩ na ũmenyo wa kũmenya atĩ nĩ twahingĩrĩirio na no mũhaka tuoe makinya nĩgetha ngai atũhingũrĩre na ahingũrĩre ciana citũ no mũhaka tũthaithe ngai mũno maũndũ marĩa mekuo nĩ maũndũ ma magigi maũndũ matarĩ mega ta wĩyũria atĩrĩrĩ angĩkorwo ũndũ ũcio nĩ ũkinyĩte gwaku-rĩ ĩ na gũkũ generation ĩrĩa ĩroka-rĩ ũgakorwo kũhana atĩa

Praise be to the Lord. Generation ĩrĩa ĩrethiaga mũrĩmo, generation ĩgũtuĩka mandagĩtarĩ, generation ĩgũtuĩka mapiloti, nĩ tũnogire nĩ kwĩrorera arĩa angĩ makĩrathimwo. Ana inyuĩ ihingo ici gũtiramakania mĩthingi yanyu ĩhana atĩa? tukite na hinya muingi muno wa ngai wa kumomora ihingo wa kweheria mithingi mirimo ya ndira ati mamu wanyu ndahikire nawe uhikaga ukauma no muhaka tuhingurire ciana citu na kumomora ihingo maundu-ini mothe tureka we need god na muthenya wa umuthi ningwenda kuhoera ihingo ici ikuhingiriirie cikihingiriria aciari aku na no iteng'enanitie na ruciaro rwaku nigetha iruhingiririe ni tondu ciugite kwanyu mutingitonga kwanyu gutithiagwo na ngari bwana yesu asifiwe ucionagira bara ndoka kwarĩria ihingo we ũhingĩrĩirio we nĩwe ũĩ harĩa ũhingĩrĩirio mũthenya wa ũmũthĩ njĩtĩkĩria tu ngwarĩrie njihũrĩtwo nĩ wega wa ngai thĩinĩ wakwa na hoya ihoya rĩa kwĩra ngai atũhingũrĩre nĩ tondũ nĩ tũnogire nĩ gũikara handũ hamwe ngai nĩ tũnogire nĩ gũikara ngiri-inĩ tũcũthĩrĩirie jehova nĩ tũnogire nĩ gũikara ngĩrĩrĩba-inĩ twĩroreire arĩa ũrarathima kũrĩa ngai ona ithuĩ ngai no twende o twĩkĩre ũndũ

cikĩmabuatana no irateng'erania na oho ingĩ no korwo nĩ kũmoraga ngai ũkaiguaga bamĩrĩ nĩ gwaku andũ ta ikũmi nĩ mũrimũ ũmwe E, ngai witũ na no ihingo mũthenya wa ũmũthĩ ngai wa kĩgongona ndagũthaitha mũndũ mũhingĩrĩrie haha jehova mũiguĩre tha na wĩtĩkĩre kũmũhingũrĩra nĩgetha kinya ciana ciake itikanacemanie na ruo rũrĩa onire

hĩndĩ ĩrĩa thingo cia Jeriko ciamomokire nĩ ciagire mũcicokereria no ngai mũthenya wa ũmũthĩ ndoka gũgũthaitha na gũthaithanĩrĩra andũ aya njokererie thingo ciao rĩngĩ jehova momore mĩthingi momore mĩthingi ĩrĩa hingĩrĩirie andũ aya nawe ngai wĩ kũu igũrũ matu-inĩ wĩtĩkĩre kũigua ihoya rĩrĩ jehova nĩ tondũ andũ aingĩ matihingĩrĩirio nĩ kĩĩ jehova nĩ andũ marũgamire makiuga kwa mbarĩ ya ng'ania matigekona my god jehova no ngũrie kĩũria ithuothe twĩ ciana ciaku na jehova ona tũkĩhingĩrĩrio no wonire jehova ko tangĩtĩkĩra tu gũtũhingũrĩra ko tangĩtĩkĩra tu kũmahingũrĩra arĩa monete nĩ megũkua nĩ mĩrimũ mĩrimũ ya ndĩra mĩrimũ ya ĩtahonagwo jehova ndagũthaitha angĩkorwo nĩ magongona marutirwo oh my jesus angĩkorwo nĩ magongona marutirwo ngai you can do something

ndagũthaitha jehova wĩtĩkĩre kũririkana andũ aya arĩa marwarĩte mĩrimũ maikarĩte o handũ keheri-inĩ maumagio nja makanĩkwo na itĩ o metereire gĩkuũ kĩao ngai ndagũthaitha ndacokia cira wao riko jehova mahonie maiguĩre tha rĩngĩ mahe kanya rĩngĩ wone ũrĩa mangĩgwĩkĩra mwathani korwo ndwahonirie ratharo ndingĩkwĩra no rĩu nĩ njũĩ nĩ thomaga na ngaigua atĩ ratharo akuĩte na agaikara mbĩrĩra-inĩ aya matikuĩte ona matirĩ maraingĩra mbĩrĩra wĩna ũndũ ũngĩka jehova na tondũ wĩna ũndũ ũngĩka rĩ jehova eka mwathani ĩka tu tondũ no wĩke angĩ Jehova situation iria marĩ nĩo metwarĩrĩirie nĩ tondũ Ngai nĩ kwandĩkirwo na karatathi na gũgĩthorwo kinya na gũgĩcorwo kinya mĩtharaba magĩathĩrĩrio maũndũ moru magĩcoka magĩathĩrĩrio maũndũ macio makamatiga mbĩrĩra Jehova ndoka gũtharia nĩ tondũ Ngai wa kĩrĩkanĩro mandĩko maku maugaga atĩrĩrĩ Jehova atĩ caitani ndakoragwo na bairũ citũ